आब हम देखलियै तऽ बड़ा आश्चर्य लागल जे बाप रे मच्छरके पैरमे बेमाय फाटल छै ओहिमे हाथीके मुड़ी घुसियाल छै आब हमे केकरा कहबै जे हम तऽ देखै छियै जाइ छियै गाँवमे तऽ लोक सबके कहबै एलियै गाँवमे तऽ कहलियै कि जे हे दू चारि गो जनाना आर कहलियै जे हे ओहि खद्धामे कटोरबामे खद्धामे से ख मच्छरके पैरमे बेमाय फाटल छै आ ओहिमे हाथीके मुड़ी घुसियाल छै

दस गो जनाना संग भले चललिए देखै लए तऽ देखबै लए चललिए कि मास्टर साहब एगो रहथिन हमरे दूरा पर मौलवी कहलखिन कहाँ जाता है सब कोइ कहलिए मास्टर साहब जाइ छियै एना एना बात छियै से सबके देखबै लए से बोलियो सही छै कि गलत कहलकै नहि सही है गलत नहि है सही है मच्छरके पैरमे बेमाय फाटल है हाथीके मुड़ी घुसिया लए मास्टर साहब कहलकै हँ सही होगा बस कोइ जनाना नहि गेलै सब रहि गेलै आब देखियौ मच्छरके पैर केना नहि भेलै पाँच भाय अर्जुन आ एक सए भाय दुर्योधन जब लड़ाइ कहलकै सुइयाके नैख बराबर तोरा हम हिस्सा नहि देबौ एक सए भाय कहलकै एक सए भाय कहलकै सुइयाके नैख बराबर हम नहि देबौ तऽ ओ आब अर्जुन कहलकै भैया तऽ हमरा कहीं एगो गाँव दऽ दे बसै लए कहलकै बिना लड़ने एक इंची नहि देबौ आब की करय तऽ गेल कृष्ण भगवानके कहै लए कृष्ण भगवान अर्जुन आ अर्जुनके माय आ कृष्ण भगवानके माय ममेरी फुफेरी दुनू बहिन छै कहलकै जाइ छियै कृष्ण भगवानके कहै लए अर्जुन कहलकै तऽ ओहो एक सए भाय रहै ओ कहलकै हमहूँ जाइ छियै कृष्णके कहै लए बस दुनू चलल कहै लए तऽ कृष्ण अर्जुन खड़ा भेलै पैर दिस मने कृष्ण भगवान रहथिन जागले बिछौनापर लेटल रहथिन तऽ अर्जुन ठड़ा भेलै से पैर दिस आ कृष्ण आ ओ एक सए भाय जे रहै ओ ठड़ा भेलै माथा दिस बस दुनू ठड़ा भेलै तऽ पहिने नजर तऽ पड़ै छै मुड़ी अथी पहिने नजर पड़लनि हिनका बड़का भाय अथी एक सए भायपर

हमे रथ पर खाली बैठल रहबऽ आ हंडिल पकड़ने रहबऽ हम लड़ाइ आर नहि करबऽ हम लड़ाइ नहि करबऽ से तू अपन जे छऽ से दुनू भाइ सच हमर हमरा एक हजार सैना छै तऽ सैनाके लबहो एक हजार आ कि हमरा लबहो ब- एक सए भाइके कहलकै एक सए भाइ कहलकै रे तोरीके ई कहै छथिन बैठल रहबै रथ पर हम लड़ाइ नहि करबै हिनका लग हमरा की होतै आ हम एक एक हजार छै सेना तऽ एकरासँ लेब तऽ लड़ाइयो करत ओ एक सए भायके कहलकै जे हम एक सए एक हजार सेना छै सएह हम लेब कहलकै ठीक छै तऽ अर्जुनके कहलकै तू हो अर्जुन तू की करबो कहलकै साहेब जे कहबै से अहेँ हमरा दिस चलियौ बस भऽ गेल ओहिठुन पर सभके दुनू भाय अपन माने सभ घर घुरिके गेल तब जाके से की केलकै कृष्ण भगवान से एगो चिट्ठी लिखलकै कहलकै चिट्ठीमे की लिख देलकै तऽ मच्छरके पएरमे बेमाय फाटल छै मच्छरके पएरमे बेमाय फाटल छै ओहिमे हाथीके मूड़ी घुसियाल छै से ई लिख देलखिन आ कहलखिन जा से अर्जुन अथी पहिने दिहो अर्जुनके अर्जुनके दिहो एक सए भाइके आ तब चिट्ठी एगो चिट्ठी दिहो ओकरा एगो चिट्ठी दिहो अर्जुनके एगो चिट्ठी दिहो दुर्योधनके दुनूके देने आबऽ दूगो चिट्ठीमे लिख देलखिन बस गेल हियाँ से ओ सिपाही आ सिपाही रहै कन्हा एके गो आँखि रहै ओकरा बस सिपाही हियाँ से गेल कहलकै आइयो साहेब ओ सिपाही कहै छै कृष्ण भगवानके जे ई एहिमे बात जे लिखलियै हन से तऽ हमरा अहाँ मारि ने खियेबै ई बच्छर के पैर के सन के छै ओहिमे हाथी के मुड़ी घिसियाल छै हमरा बच्चा देतै से ओहिठुन मारबे करतै हमरा एक सए भाय कहलकै तू चिट्ठी हाथके दऽ कऽ भागी है ओहिठुन अटकी है नहि भागि है बस गेल है से दुनू चिट्ठी दुनू हाथमे लऽ कऽ एगो चिट्ठी देलकै माने एक सए भायके आ एगो चिट्ठी देलकै पाँच भायके तऽ पहिने देलकै एक सए भायके बस ओ चिट्ठी हाथके देलक आ भागल कन्हा कन्हा सिपाही भागल बस कहलक कि पढ़लक ने कर चढ़ै सिपाही हरे खड़ा रहै खड़ा रहै ई देखी तऽ अनची बात लिखेलक चिट्ठीमे छै एक सए भाय कहलकै छहलकै ओ जान लऽ कऽ भागल सिपाही तब ओ एगो चिट्ठी जे देलकै एकरा पाँच भायके अर्जुनके ओ पढ़लक पढ़लक तऽ कहलक कि या तऽ जे सही छै मच्छरके पएरमे बेमाय फाटल छै हाथीके मुड़ी घिसियाल छै सही बात हेतै आ पहिने कन्हा पूछि लेलकै सरकार एहिमे जीत के कर होतै कहलकै जे कोइ कहते हँ सही छै तकर जीत होतै आ जे कोइ कहते नहि गलत छै तऽ तकर हार होतै भऽ गेल जीत भेल हियाँ से गेल मने जब जे गेल कुरुक्षेत्रमे लड़ाइ करै लए तऽ हाथी घोड़ा गरास फोरसा सभ गेल

कहि देलकै आ उड़ि कऽ चलि गेलै भगवान पर सोपि देलकै जे जानथिन राम होथिन राम तऽ लेथिन उबाइ बस ओ भऽ गेल पंछी उड़ि कऽ चलि गेल जब कुरुक्षेत्रमे झगड़ा भेलै तऽ एक सए भाय मारल गेलै आ पाँच भायके रुआ भवन नहि भेलै आ ओ घ- ओ अंडा जे रहै से बचि गेलै केना तऽ हाथीके पाँच पाँच किलो दस दस किलोके घंटी रहै छै गरामे ओ घंटी टूटि कऽ हाथीवला

हिरना कश्यप प्रहलाद के पढ़ाए राम कहाँ रे भाई खम्भा फारी सूर तोरी खम्भा फारी नरसिंह रूप धराई खम्भा फारी सूर तोरी नरसिंह रूप धराई माने कहलखिन हिरना कश्यप बेटाके नाम रहनि प्रहलाद कहलकै कि

आ लेबा दऽ कऽ आगि फूकि देलकै कुम्हनिया आइ ले कहलकै जा डाका पर रे दूगो बच्चा रहै बिलाइके देखलो नहि कहलकै जा हम नहि देखलियै हम तऽ आब आगि फूकि देलियै लबा लेबार दऽ कऽ आगि फूकि देलियै हम की जान गेलियै बिलाइके बच्चा कहलकै जुलूम भेलै दुनू बच्चा मरि जैतै बस कहै छै कोहरा कहै छै होथिन राम तऽ लेथिन उबाइ होथिन कबीर साहेब तऽ लेथिन उबाइ बस उन्ने से पहला राम एतै कहलकै मर कहै छै होथिन होथिन राम तऽ लेथिन उबारि कबीर साहेबके ज्योति होतै तऽ उबारि लेथिन माने बच्चा नहि मरतै कहै छै कि पहला एते एते शक्ति छै राममे एते शक्ति छै अथीमे ओहि कबीरमे अच्छा तू आबा नहि उघारियो हमरा आबऽ दिहो गाम पर से तऽ हमे देखबै जे बच्चा बचलै कि मरि गेलै तोरा देखियौ शक्ति कबीरमे राममे कते छै भऽ गेल बस

तब जा कऽ कहलखिन ओ राममे तब जा कऽ कहलखिन कि से मास्टर बाप भेजबै भेजलाके से पढ़बै लए तऽ जाइ इसकुलमे पढ़य लए तऽ मास्टर पढ़बै ओ चलि जाय माने ओ मास्टर कनहु चलि जाय तऽ कहै कि प्रह्लादकेँ जे पढ़ाउ सभ लड़काकेँ ओ पढ़बै सभ लड़काकेँ

आब सब बच्चाके कहियै इएह पढ़य लए सब बच्चा पढ़ऽ लागलइ आब तऽ माने प्रह्लाद मास्टर अयलइ कहलकइ बाप रे बाप ई ककरो नहि पढ़ऽ देतइ प्रह्लाद हरना कश्यपके कहऽ गेलइ ओकरा पिताके जे हे तोहर बेटा नहि पढ़ऽ देतऽ ने अपने पढ़तऽ ने लोक दोसरके पढ़ऽ देतऽ कहलकइ नहि पढ़ऽ देतइ तऽ नहि कहलकइ तब एना एना बात छियै बस कहलकै कि हिरण्या कश्यप कहलकै कि जे अपना पत्नीके जे बेटाके समझाउ नहि तऽ मारि देंगे भऽ गेलै बेटाके समझेलकै नहि समझलकै तब जाके ई हिरण्या कश्यप कहलकै हमरा दुश्मन जे छै राम आ कबीर तकरा माने नाम लेतै ओहि दुश्मनके नाम लेतै हूँ हमरा दुश्मनके तऽ उएह जे कहलकै खम्भा फाड़ी सूर तोरी खम्भा फाड़ी नरसिंह रूप धराइ आब ओ प्रहलादके मारय लए ओकर पिता बड़ा केलकै की केलकै कहलकै बहिनके नाम रहै होलका ओ फगिया फगुआमे जे समझ जड़ै छै उएह छियै होलका रावणके बहिन छियै रावणके बहिन छियै होलिका कहलकै कि ई दुश्मन नहि मरतौ एकरा हम की करियै तऽ पहिने कहलकै से नहि आओर दोसर काम कऽ कऽ देखै छियै जल्लादके बोलेलकै कहलकै प्रहलादके जङ्गलमे लऽ जाउ आ कोर करेजी हमरा आनि कऽ देखा दू भऽ गेलै प्रहलादके मारय लेल जल्लाद लऽ गेलै जङ्गलमे एगो पंछीके ज- नेने अयलै आ ओ ओकरा छोड़ि देलकै बच्चा देख के सुंदरता बस कोर करे जे नेने कहलकै हैया बेटाके मारि के लेलै कहलकै हँ ठीक छै तब जाके देखै छै फेर पहला टहलै छै तब जाके सनकल हाथीके से उम, हुलैलकै मारै लए सनकल हाथी जाय बस पहला दम कि चिल्हार भऽ कऽ एक लगा पानि भऽ- ओ हाथी भागैए

आ तऽ कहलकै अयतै केना कहलकै कहियो हमे कहबै बौआ रे दीदी बोलेलको हन काम छै दीदीके से जाही भेँट करी गऽ तब एना अयतौ सएह कयलक प्रह्लादके बोला लेलक होलिका आ गोदीमे लऽ कऽ बैठ गेलै आ चारू बगल चैला जोड़ल छै घीउ चिन्नी उझल छै आ सौँसे देह होलिका से चादर ओढ़ि लेलकै आ ब्रह्मा अथी प्रह्लादके उघारे रखलकै गोदीमे एहि जाँघपर बस आगि फूकि देलकै आगि जब फूकलकै बस एहन ने पवन सुत हवा ततेक जोरसँ हवा बहलै ओ ब चादर जे रहै मने होलिकाके देहपर वरदानवला ओ चादर उघरि कऽ प्रह्लाद झँपा गेलै होलिका जरि कऽ भस्म भऽ गेलै उएह छियै सूरमा ओ जे आँखिमे सुरमा कहै छै वएह रागके सुरमा छियै होलिकाके होलिका छियै रावणके बहिन आ ओ अथी छियै अथी सभमे जे जड़ै हइ से वएह होलिका छियै फगुआ दिना बस भऽ गेल तऽ आब पहला तऽ बचि गेलै कहलकै आब ई दुश्मन तऽ बचि गेलै आब तब कहलकै जे ई पहला जे नहि मरलै आब आब अपना हाथसँ तलवार लै छियै एकरा गर्दनि काटि दै छियै बस भऽ गेलै तलवार लेलकै

सब जगह राम है एते बात कहलकै कि तलवार चलेलकै आ कि बस ओहि खम्भामे से फाड़ि कऽ नरसिंह रूप भगवान उतार भऽ लेलखिन भऽ गेलै उतार लेलखिन आ ओ किया रावण एते मने प्रह्लादके बाप मने गौरव रहै जे ओकरा वरदान रहै जे ने राति मरी ने दिन मरी ओहिसँ ओ मने से गौरव रहै बस भऽ गेल साँझ पहर रहै ने दिन रहै ने राति रहै सँझुका पहर जे गौ ढुकान बेर होइ छै बस तखनके समय रहै बस भऽ गेलै ओकरा हरिना कश्यप से जाँघपर कऽ लऽ लेलकै आ जाँघपर लऽ कऽ हरिना कश्यप ओहि

ऊपर छौ कि नीचा छौ तऽ ने ऊपर छियै ने नीचा छियै बस दू खण्डके राड पकड़ि कऽ चीर कऽ एगो फेकलकै ओने कोन दोन पहाड़ पर घुलल छियै माने जे तारा तारा के अथीमे गेलै रऽ प्रेम सूर्य गुरुदेव स्वामी की जय साहेब जी साहेब जी परम पिता परमेश्वर कबीर साहेब परम पिता परमेश्वर कबीर साहेब परम पिता परमेश्वर कबीर साहेब परम पिता परमेश्वर